Salve família! Aqueles mano com quem se pica nos pica antes no começa vir família escreve na canal comenta compartilha deixa aquele like para subir de tensão na youtube família cá bu esquece família de comenta máximo máximo que pode naquele vídeo ali e aquele vídeo ali é txeu relevante na espera ma bu ta curte aquele vídeo ali o máximo máximo máximo que bu puder família sima bu sabe pica nos pica nunca ka te decepciona sempre com tudo relacionado com vídeos músika, artistas, polémikas, tudu nu ten stadu ta traze li na kanal. Família, bo tanbê ki ka seja menbru di kanal pa resebe kontiúdu iskluzivu di kanal. E kontiúdu iskluzivu sen ki ta pasa kel vez kontiúdu ki nu ka ta posta diretamenti asi, bu sa intende? Nton, é sô pa seja menbru, klika la, ta sta dibaxu li, Seja Menbru. É sô bu klika, bu ten un taxa ki bu ta paga mensalmenti pa bu resebe ses kontiúdu iskluzivu. di kanal y ta ben ten séna seu séla ki nu ta ben fazi sorteius spesial pa kenha ki é menbru di kanal y pa kenha ki ta suporta ta djudanu más ok família N ta konta ku bo senpri y N ta konta ku bu dispuzison N ta konta tanbe ku bu like di na kanal Pizza família Oji nu sta fala sobri MC Tranka Fula ki sta ta lansa novu tema Sera ki el tema li sta ben ser Hiti, y será ki tranka fula sa ben mostranu otu ladu di tranka sima ki el staba ta fla y kel musika li sa ta ben fala ma txeu pesoas. Y tranka fula ku se novu musika bu sa intendi y kel grava videoclip li foi gravadu la na sal y tanbe nu sa spera ansiozamenti pa kel videoclip li Dja nu odja ma kel video clip sti sa txeu sa txeu sa txeu top família e nu sa ta spera kontiúdu di músika realmenti sima bu sabe MC Tranka Full é un artista ki adura ka lansa hit mesmu na merkadu y Tranka Full é un artista ki bende txeu asenson txeu asenson txeu asenson ki ten stadu lansadu series di músika y ki toka pa tudu ladu é músika ki faze txeu txeu txeu txeu barulhu y txeu susesu ta intende y sima bu sabe MC Tranka Full é un artista ki povu gosta txeu i nu sta ta spera si kel múzika li sta ser hit ô tranka fula sta ben disepsiona-nu. Skrebe na kumentáriu si sin, si tranka fula sta ben disepsiona-nu ô sta ben ser un hit, un hit rialmenti família. Nton, é kel-la ki nu sta ansiozamenti ta spera i nu ta spera ma mc tranka fula sta ben traze-nu más, más, más, más, más Trabadju família. Ti ki pesoas sensadu ta spera ansiozamenti pa retornu di MC Tranka Fulha y nu sa ta guarda ansiozamenti pa nu odja kel musika li. Si é más un di Tranka Fulha, o más un hit, o más un disepison, é kel-la ki. Povu sa ta spera tranka fula. Nu sa ta spera mas di bo. I tudu algen sa ta spera pa tranka fula trazi novus novus novus novus novus stilu. Pamodi mc tranka fula mc pregu pregu ta stadu traz tudu stilu i tanbe fans di tranka fula i povu sa ta kobra tranka fula pa trazi un musika diferenti pa mostra se musikalidadi na otus vertenti di musikas komu funaná, okochi pó. Ô un kualker séna, bu sa intende, un sénas diferenti, pamodi povu dja kre sénas diferenti, é kel-li ki nu sa ta spera di mc Tranka Fulha. Es sa ta promete, sa ta promete, sa ta promete, nu kre odja son Tranka Fulha. Si novu tema ki bu sa ta traze li y povu ta ben gosta ô nau? Família, N ta poi kes trechu di vídiu li undi ki Tranka Fulha sa ta grava kes videoclipe li, Un des un des tranga fula fla ma e ka sa ta fuji di múzika, ma kel-la ki é se distinu, ma e ka sa ta fuji. Má pesoas ka kridita nel, más ma el e ta kridita na se kabésa. Família, será ki ami se tranga fula ka sa fuji di múzika? Será? Será família? I família, é isu família. I nu ta kontra na prósimu vídiu. N ta speraba ma nhos ta gosta di kel vídiu li imensu. Kel li nhos manda pa un ami si pika nu spika. Nu sta djuntu. Nunka ka nhos skese di dexa kel like, kumenta, konpartilha. Dexa kel like o másimu, o másimu puder. Nu sta djuntu. É nos família 3F na kaza. Nu sta djuntu. Fui!